Ханнык баҕарар омук бэйэтин оҕотун иитиэригэр туспа ураты ньымалардаах, көрүүлэрдээх буолар. Ол курдук саха омук эмиэ былыыр-былыргыттан оҕотун кыра эрдэҕиттэн араас оонньуулары оонньотон, бэйэтин батыһыннара сылдьан норуот педагогиги диэн аатырар кинини олоххо, бу хайдах олорорго, тугу сатыырга, билэргэ-көрөргө үөрэппитэ. Эрнест Алексеев «Талах оонньуурдар» диэн кинигэлэрин мин көрөн бараммын, бу биһиги кырачаан оҕолорбутугар талах былыргы өбүгэлэрбит кинилэр оҕолорун туох оонньуурунан оонньоппуттар эбит диэн санааҕа киирэммин бу талах оонньуурдары сөргүтэргэ санаммытым онон бу кэргэммэр этэммин кини мин идеябын өйөөн талах оонньуур таатта талаҕыттан талах оонньуурдарын оҥорбуппут бу талах оонньуурдара биллэн туран көрдөххө боростуой курдуктара иһин кинилэр ис хоһоонноохтор хас биирдилэрэ бу талах оонньуурдартан оҕо тылын сайыннарарга оҥоруохха сөп остуоруйалары каналлаах бу остуоруйа киэргэс куобахчаан диэн остуоруйаҕа бу сюжет оҥоһуллубута манна бу талах оонньуурдартан талах оонньуурдары оҥоруохха сөп бу көрөрүн курдук иитээччи оҕолорунаан турар кинилэр бу маны көрөннөр сүрдээҕин диэн үөрэллэр холобур бу Вася турар бу Сайыына бу Самаана турар бу Айаал турар диэн кэпсээтэххинэ оҕолор сүрдээҕин сэҥээрэллэр Оҕо өй-санаа өттүнэн кини логика таһайдарыгар маннык эриэ, арай көрдөххө боростуой палочкалар эрээри, кинилэр сүрдээх элбэх эмиэ ис хоһоонноохтор, бу ааҕыыга да бараар, манан арааһынай фигуралары да оҥоруохха сөп, бу мантан ойуута таһаарыаххын сөп, онон оҕолорго хас биирдиилэригэр бу маннык палочкалары биэрэҥҥин эмиэ ахсааҥҥа үөрэтэҕин. Оҕо өйүн сайыннарга бу маннык эмиэ туох өйүҥ сайыннарарга манна кэллиэ оонньуу тэрийиэххин сөп аһа остуол оонньуута уонна оттон биллэн турар бу саха омук бэйэбит нэһилиэкпит гэрбэтэ үс сэргэ турар кытыйалардаах уонна бу таатта улууһун гербэтэ эмиэ аал мас Манна оҕолор төрөөбүт дойдуларын таптыы, төрөөбүт дойдуларын киэн тутта улааталларыгар, бу кинилэр Тааттаҕа бэйэлэрин дойдуларыгар бу талах үүнэр эбит, талах тараастаах эбит, талахтан маннык оонньуурдары оҥорон оонньуохха сөп эбит диэн санаалар оҕолорго биһикиллэр эбит. Ыксаан да буоллун, Бу барыта талахтан оҥоһуллар. Онон оттон бу үлэбитигэр бу үлэбит өссө кэҥиир, бу үлэбитин биһиги детсад иһинэн буолбакка, республиканскай педярмаркаҕа эмиэ кытта быыстапкаҕа татыйыктар ыллыыллар диэн Лука Турнин сүүс сааһыгар буолбут улахан тэрээһиҥҥэ кыттаммыт эмиэ сэҥээриини ылбыппыт. Онон бу оҕолорго бу оҕолорго да буоллун, төрөппүттэргэ да буоллун биһиги бу талах оонньуурдары